Eý Resulalla sen görseň günähkar adamla başlary etek kelleleri etek kelleler gursaklaryna düşüp du Hudaý Tagalalarnyň beraberinde we oham aýtjakla Hudaýa, indi biz gözümiz bilen kyýamaty gördük. Indi gulagymyz bilen jähennemiň sesini eşidip durus. Farji'na, bizi bir dünýäge iber, na'mel salihan, indi biz gowy iş edeýin diýip. Ine şula Allah Tagalaň kelamy. Hudaý Tagalaň kelamy şu. Müjrim adam, ýagny Hudaý Tagalaň buýrugynda ýalta bolýar. Müjrim adam, ýagny Hudaý Tagala, Eý, bendäm, şy hatdan geçme diýipdir. Zynaga barma, namährem bilen irtibat açma, ogurlyk etme, hatdan geçme diýipdir, şoňa geçýän adam, müjrim diýerler. Ýene-de müjrim diýdigi bir bendäň hakyna tajawuz edýär, bir bendäň malyna tajawuz edýär. Gyýbat edýär, töhmet edýär, yza berýär, ezýet berýär. Mujrim şular. Kyýamatda başlary etek bolup, Hudaýy bizi bir dünýäk iber, indi biz gowy adam bolaýyl diýip. Hudaý Taala Kur'an-y Kerimde näme diýýär?

Ve lev ruddu şolary kyýamatdan çykaryp ýene dünýäge iberilse şol adamlary bir kun geçirenden soňra ýene öňki günälerine barar şol adamlar diýýär. Eý beýle bir biabryçylyk bolarmy? Beýle bir Allah Tagaladan daşlyk bolarmy? Beýle bir ýürek gatylyk bolarmy? Ýok men halkyň zadyna tajawuz edemak, men hiç günä edemak, ýöne namazynda okaýana, bir niçe şeýdip owadaldy ýaly. Ýalta bolmaýlyň. Ol güni ýadymyzdan çykarmaýlyň. Allah Taala aýdypdu. Eý mu'min musulman doganlar! Bir niçe-le aýdýandirle. Men ogurlyk etmeýän, bagşylaň zyna etmeýän, halkyň namysyna tejawuz etmeýän, hop şo jüri iş edýän adam namaz okymaly diýip birnäçe pikir le ba? Ýok. Allah Taala imandan soňram ikilenji, iman deslapky, ikilenji namaz okymaly diýipdir. Şolara aýdyň, ýaltanmaň. Çün kyýamat gününde biziň pygambarymyzyň garry kakasy kim? Ibrahim Halilulla şol kyýamadyň wähşetnaklygyny görende, Hudaýa men seň dostuň dälmi diýjek. Eý oglan kep däl haşyla. Oýun kep däl haşyla. Ibrahim Halilulla lakaby şu kyýamadyň wähşetnaklygyny görüp, Eý jan Allam men seň dostuňdym dälmi diýip aýtjak. Äjire ýaltalyk bolmaly adam. Ata oglundan gaçyp duran wagtynda, ogul atadan gaçyp duran wagtynda, är heleý bir-birinden gaçyp duran wagtynda, aýa şoý gün ýagdaý salmaly dälmi? Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh, Namazyň wagty bolanda, Ihmarra lawnuhu marratan wasfarra uhra. Her namazyň wagty bolanda, bir gezek reňki saralyp, bir gezek reňki gyzarýan. Howasy pert bolýanmyň bol. O hem maňa aýdypdyr-le, Eý, Emirül Mu'minin razyýallahu anh! Sen şu namaz wagt azan çekiliberende reňgiň üýtgäberýär. Onda ol aýdypdyr, Hudaý Taala biziň boýnumyza oklan zady bar. Şuny men, la adri a usiu fiha am uhsin, ýerine ýetirip şu ybadatymy men okyp bilerinmi, ýa Allajanyň razy boljak formasyna okyp bilmerinmikam diýip maňa gaýgy bolýar diýipdir. Meň howam pert bolýar.